Daou stag seurt arlivioù, variañsoù a zo d'ar brezhoneg. Hmm. Ha vraiment, te wel, hag a c'hellfe bezañ lakaet da binvidigezh ar yezh, daoust ha n'eo ket un azont e wel euh, ur sevenadur a oa unanet gwechall hag e lese kreñv, mhm. peger e oa unanet, ha da c'houde Penaos lezet da vont evel-se, lezet en ur stad a-benn ar fin diroll a-gouez ha setu perak e oed war ziskar en ur vezañ disrannet hag hep livenn gein ken. Te 'wel. hep yezh stur ken. Pe ar pezh zo gwir bremañ ez eo deuet da vezañ ur gwiridig. N'eo ket ar memes brezhoneg, ha me a gomz leoneg, ha well, bon, te wel e Keiave bez eus ur bodad review de vrezhoneg mat. Yeah. Mais daoust hag n'eo ket ur skoilh evidomp, evit euh, evit ar stad a zo da sevel. D'am soñj n'eo ket ur skoilh. Peogwir e pep yezh, e pep yezh, er bed, Bez' ez eus rannyezhoù. Ha se n'eo ket un dar hein, evit sevel ar Stad hein. N'eo ket un dar. Evel-just peger ar gevredigezh, er gevredigezh, ha dreist-holl pa n'eus stad ebet er vro, pa n'eus nemet ur gevredigezh, ez eo sklaer an dud a diegezh da diegezh, a gêriadenn da gêriadenn, e, e Kemontouriez, peogwir n'eus reolenn ebet, neuze e pep hini, pep tiegezh a gomz a, e yezh evel a blij dezhi. Pe a blij dezhañ. et, pep, et, pep et, pep, et pep kêriadenn, zoken amañ e Lannili, tu ez eus doareoù disheñvel eget e Plougerne. Ma, se zo ret, met peogwir n'eus ket a stad, ha pa vo ur stad, pe vefe saoz pe ur stad c'hall pe ur stad vrezhon, e vo ur yezh nemet nemet ur yezh er stad-se. Petra, petra ur gudenn Met e c'hallo kenderc'hel an dud da vont Ar fazi, ar fazi zo displeget er c'haier USB unan. Ya.
Mes bet unan.
Da lâret eo e oa bet graet ur fazi gant ar re, ar Vretoned, n'oant dibabet da da roesañ o vruched den pe zen. Da gentañ, ar re-se, ar re gentañ n'oant roeset o o bruched evit evit ar Romaned. Ha goude evit ar C'hallaoued, setu perak hiziv an deiz eo bet kouezhet war ar brezhoneg peurunvan peogwir e oa bet lañset gant Roparz Emon. Met petra a oa mennozh Roparz Emon ? Lakaat an holl Vretoned deus arzoù Breizh reter betek Gwerann, kornôg, da en em glevout da en em glevout anezhi gant egile ? Oa ket oa ket oa ket e soñj da'm soñj oa ket e soñj Roparz Hemon lac'hañ pe lazhañ ar rannyezhoù, nann ? Bez' e oa ur soñj. Unvaniañ dud, lakaat an dud d'en em gompren, enfin da gompren anezhi gant egile.
Setu D'ober evit unvaniañ an dud a zo ur stad unvanet gant ur yezh unvan. Setu tout. Da c'houde ne vir ket ouzh an dud komz evel a blij dezho er gevredidezh. En ti, en ti, gant o bugale pe... Pe gant ar re varv, pe gant an dud vat e tou kleuz. E e pep bro eo avel eo ret kaout ur stad, oc'h unvaniñ an dud gant ur yezh unvan. A zo stadel. C'est lié, c'est lié.
N'eo ket kevredigezhel.
N'eo ket

Petra oa bet diskouezet betek bremañ e Breizh gant da skouer an duf, aotrou an duf, aotrou aotrou Bolloré, Bolloré n'oa n'oa pedet Nicolas Sarkozy war e war e vak ya.
Setu petra me oa an holl an holl dud evel-se e Breizh a a ouzhpenn-se e fier ru Bolloré

Gwazh a oa a oa dalc'het gant Bolloré. Ouais enfin un afer pesketa bez eus un embregerezh pesketa e Senegal e Dakar dalc'het gant Bolloré met bon paouezet eo abaoe pell. Bez ez eus ivez stalioù gwerzhañ mekanikoù evit gwalc'hiñ an dilhad.

Hag ar Frañs dre vras. D'am soñj ez eus daou wiridik aze, daou zalc'h a genta pouez, daou skoilh a zo war war hon hent emsavel war-zu ar Stad Vrezhon a zo istor an eil brezel-bed gant Breizh Atao. Se zo ar c'hentañ bretaeg. Hag an eil bretaeg a zo penaos istor ar rannvrezhonegoù hag ar brezhonegoù neuze lec'hel, penaos o gougevaniñ en ur yezh unanet. Ha neuze evel skouer e oa bet dedennus-kenañ ar gaozeadenn a zo bet, etrezout Yann, hag ar paotr Jolivet. Peogwir en deroù eo aet ar paotr gant e rann vrezhonek ar bigoudenneg aze, ha da c'houde, o kregiñ da vez kemm mennozioù un tammig politikel, neuze a c'houlenne penaos ar c'heriaoueg memes tra a live gant mennozioù a-fed politikouriezh, prederouriezh, evel tout. en doa implijet ar yezh unvan evel ma'z eo bet kelennet ha treuzkaset gant preder da skouer labourioù zo bet kaset war ar, war ar brezhoneg kempred. Mhm. Ha neuze, ha se oa dedennus-tre da, da, da verzout, peogwir e oa gouest ar pod-se da, da dremen E-doug ur gaozeadenn deus ar rann vrezhonek d'hor yezh kempred a c'hello bezañ komprenet gant an holl vrezhonegerien hag a oa tro-dro dezhañ. Ar brezhoneg n'eo ket gwenedek pe bigoudennek pe leoneg pe forzh petra. Se zo yezhoù all. Met pezh zo dedennus ivez da verkañ eo tremenet ar paotr-se da penaos d'ur rannyezh, d'ar d'ar yezh penaos unanet a gomzont en un en un en un doare haniennel naturel hep ober un troc'h, c'est oa penaos sonerezh a-benn ar fin. Met euh, met pezh zo dedennus peogwir ne oa ket kefredel. Ar, ar paotr n'eo ket ur c'hefredour, hein, zo unan euh, entanet hag met neuze en un doare naturel, hop, eo tremenet D'ar brezhoneg, unanet, mat. D'am da'm soñj eo un argell deus peseurt a c'hell c'hoarvezout e Breizh. Bez' eus tud a a ra gant o naderezh, gant o anien ha n'eo ket n'eo ket kefredel. Ya, met ar gudenn ar gudenn enfin n'eo ket ur gudenn met just just un neveziadenn. D'esper e teue Roparz Hemon. Biz Brest. Ya, ur brestad oa ha gant gant un takouz a zeu deus Plouigin, Bro-Lion. Ya. Un tak un takouz a oa flerru ha lorc'h lorc'h kenañ deus he vrezhoneg Leon. Ne c'houzo kaozeadur a-benn traoù a zo bet a zo bet dibaseet abaoe pell hein abaoe hanter-kant pe tri-ugent vloaz amañ hein.
Ha pa welomp stad an emsav a-vremañ n'eo ket bet distremenet evit gwir hein. A zo bet diskolvet abaoe pell, met se zo bet displeget unvanadur. An emsav a glot en disteurel gant unvanadur ar yezh hag an arm en deus an enebour a zo ar galloud gall er Republik hag ar Stad c'hall amañ. a zo implijout tud a zo o tifenn o rannyezhoù evit disfrannañ an emsav hag lakaat da darzhañ an unvanadur a zo bet er bloavezioù hanter-kant hag tri-ugent. Ha int a zo bet a-benn ar satrall da lakaat darzhañ an emsav oc'h implij tud evel-se er bloavezioù dek ha tri-ugent. Hag ouzhpenn-se o deus implijet tud o deus freuzet unvanadur ar c'healiad emsavel gant mennozhioù a zeue eus Pariz. Ya, kleizelouriezh, treuzkouriezh, arzouriezh, lennouriezh, an taolioù-se. Ha da c'houde frankizouriezh er bloavezioù pevar-ugent gant Frank Schmidt amañ. François Mitterrand, hag e eus Senan a lavare din, oa, holl boblou ar bed a zo tonket d'en em gemmeska, hag eun dra vat eo. Hag eñ oa Guy Etienne, uhel, en doa dilezet penn-da-benn unvanadur an Emsav, hag en doa kavet eur repu o kroui geriou er yezh nemetken, en ul labour yezhel, ha n'eo ket mui politikel, stadel, ha euh, mat, ul labour ramzel en deus graet, trugarez dezhañ, hein, en deus savet ur c'hevala euh, yezhel, a c'hell bezañ implijet bremañ, evit mont pelloc'h, evit krouiñ evit krouiñ ar Stad vrezhon, peogwir ez eo yezh stadel, Ha n'eo ket ur yezh penaos lec'hel geriadennel rannvroel amañ zo ur yezh stadel ha da-heul labourioù Roparz Hemon mat. Ha moarvat e vo kavet c'hoazh tud gopret gant ar Stad c'hall evit plant ar reuz evit distrujañ ha disrannañ an dud mat ben se zo ar brezel se zo lezenn ar brezel n'heller ket rebech ouzh an enebour d'ober e labour mat bretoned zo francisien Hañ ?
Evel... Evel Korsiz... Evel ar C'hallaoued.
Evel ar C'hallaoued, ya. Ya, ma un diforc'h a zo etre Bretoned ha Gallaoued. Mat. Mais e Frañs n'eus diforc'h ebet etre ar Frañsizien. E c'hell bezañ savet da vat un diforc'h etre Brezhoned

Afrikat pe breton n'out ket breton pe afrikat te zo brezhon gant ar brezhoneg ha gant un distorell gant al labour a rez evit brezhoneg hañ evit tizhout ar stad vrezhon se zo en istor se zo istor ar vrezhoned. Istor ar Vretoned a zoe er stad c'hall, ket er stad vrezhon. Hag an den, mab-den, a zo un ul loen istorel, pegoulz eo loen politikel. Ha pep tra zo istorel a zo da gentañ politikel. Hein a zo istorel da c'houde, hein euh, gant an amzer o tremen. Met euh, ret eo dibab bezañ en, en istor. Breizh evel-se an Emsav o klask seveniñ Breizh pe bezañ en istor Frañs evel m'emañ bretoned. Se zo sklaer hein, abaoe bloavezioù ha bloavezioù ez a da varn on a belec'h tra met E-ser avat, en lavarout adarre, o vezañ pennrollet gant Lili Tertrais. Ya, evel-se e vo e vo embannet tu bennak evit brasañ-mat an holl, rak pezh a zo da glask a zo ar mad kumun, evit sevel kumuniezhoù nevez. Un draig 'm eus da lâret. Ah, ben, trugarez deoc'h. Bon, bon,
Pezh a vez gwelet hiziv an deiz bah rebezus rebechoù ne zeu ket eus Kerneviz pe Tregeriz met kentoc'h deus tud a gemer al leoneg pe ar gwenedeg ar gwenedeg ar gwenedeg pe ar gwenedeg. Viplat ar reuz e-barzh an afer yezh unvan. An den-bev a zo anvet Bretagne a zo a zo klañv. Dibennet eo bet neuze ar penn Breizh a zo bet arleriet gant ar gant ar penn gall. Ha neuze Hag e vez santet n'eus ket mui a gigennoù er rannvro. Da lavaret eo ez eus un aergelc'h laosk. Da lavaret eo an dud a zo un tammig kollet pep hini a c'hell plantañ ar reuz peogwir e fell dezhañ lakaat e ego da dalvezout neuze. Evel ma vije dirak ur boud bev hep kegennoù hep livenn-gein hag hogos gourvezet hag ouzhpenn-se penaos gant ur penn n'eo ket e hini. Neuze marteze e vefe mat ivez derc'hel soñj zaou gant ar mezeg. Peogwir hon eus da evel-just da sevel ur stad met evit evit pareañ Ur vro, ur bobl, ur vroad hag evite evit reiñ dezhi ur penn adarre. Neuze pa pa pa gomzomp diwar-benn ben penaos an den-mañ-den a ra se hemañ a lavar traoù zo war Facebook e brezhoneg, egile a zo... Neuze se zo se zo penaos aferioù hiniennel mat met Penaos adliammañ an holl, penaos reiñ kigennoù, penaos d'ur c'horf sokial, penaos reiñ d'ar c'horf sokial-se ur penn brezhon adarre, neuze se zo ivez zaou boent armezek a zo da gaout. Mat, se zo un achu, un achu da doullañ. Ya, ya, ya. Ar gevredigezh amañ, ar zornvet Bretagne, a zo klañv, evel a lavarez, mat, a zo laosk, a zo blot, hein, hep hennezh gein, peogwir emañ dindan ur stad n'eo ket e hini. Ya, ur Ah, penn, a ur zo penn bet gall, dit- n'eo ket ur penn brezhon. ya, Ar setu. vro zo bet dibennet. Ya, Hag euh, et vraiment ez eo gant ur penn, euh, ur penn all, Ur penn-gall, ur penn all hag ur penn-gall. Ur spered n'eo ket hini zo evel ur zombi amañ hag ur ur spered estren en he c'horf mat. Met se a c'hell padout un nebeudig c'hoazh met ne bado ket pell peogwir ar penn a zo estren a zo klañv ivez hag a zo hag ar gevredigezh Vreizhat emañ ar Bretagne a zo gougevaned er gevredigezh Frañs hein a zo o terriñ he fas ha gwell a-se gwell a-se hein peogwir ar Frañs a zo vont da bilat a zo war he zalaroù amañ hag e kaso ar Bretagne ganti mat met gwell a-se peogwir setu bremañ e vo an dachenn dieub Evit krouiñ un dra nevez gant un nebeud tud. N'eus ket ezhomm bezañ niverus-kenañ ha n'eus ezhomm nemet un nebeudig tud urzhiet-mat gant ar youl a zo penaos warnañ an aotenn amañ, te wel. lemmet-mat en ur en ur penaos en ur en ur mod d'ober amañ te wel ur pakad amann te wel mat se a c'hell cheñch buan hein hag an dud laosk a zo heuliañ o mestr Er mare-mañ, ar mestr estren, eñ beñ a heulio o mestr nevez peogwir e tiskouezont abaoe remziadoù n'int gouest nemet da heuliañ ur mestr. Bah n'eus nemet cheñch ar mestr hag e heulient levezon ar mestr nevez, levezon an emsav. An Emsav zo ur mestr nevez hag a rank an Emsav, setu perak e rank an Emsav enkorfañ enkorfañ vertuzioù ar re wellañ, evit cheñch ar re a heulio an Emsav, evit cheñch ar boblañs.